Wel, mae'r ymchwil yma yn benodol yn deillio o'r cyfnod Covid mewn gwirionedd. Felly, wrth gwrs, yym, oherwydd bod plant ddim yn yr ysgol, ddim yn cael y profiadau a ddim yr amlygiad yna arferol i'r iaith oedden nhw'n ei dderbyn fel arfer, roedd 'na ddiddordeb mewn o beth oedd effaith hynny, ac yn benodol yr effaith hynny ar y Gymraeg. Felly, diffyg amlygiad yne i'r Gymraeg yn ystod y cyfnod clo, math o beth, 'lly. Ac yn benodol, yr effaith wedyn, a pa fath o gymorth, efallai ychwanegol, de, sydd angen ar gyfer rhieni di-Gymraeg, lle 'dyn nhw ddim wrach yn cael yr amlygiad yne i'r Gymraeg yn y cartref. Felly, Oedd yna llwyth o argymhellion wedyn yn deillio o'r gwaith yma, yym, a rhei o'r argymhellion yma yn cynnwys, wrach, pwynt cyswllt ar gyfer yym rhieni, yym, ar gyfer, ch'mod, sgiliau Cymraeg, yym, ch'mod, tips, wrach, ar s- ll- sut fysa rhieni yn gallu cefnogi i'w plant, yym, ond hefyd, ch'mod, pethau sy'n cael eu ymlygu droeon mewn yym adroddiadau gwahanol, felly mwy o gyfleoedd i blant i ddefnyddio'r Gymraeg y tu allan i'r ysgol hefyd, ch'mod, yn gymdeithasol, ch'mod, mewn clybiau ac yn y blaen 'lly. Ond wrth gwrs, roedd 'na llawer o gwestiynau pellach hefyd yym wedi codi o'r hyn oeddwn i wedi ddarganfod, ac roedd hyn wedyn wedi arwain at ymchwil pellach, ac roedd yr ymchwil yma wedyn wedi cael ei ariannu gan y Canolfan Covid, felly yr adroddiad cyntaf wedyn yn benodol wedi cael ei ariannu gen Llywodraeth Cymru, ond hwn wedyn gan y Ganolfan Covid, ac oedd hwn yn edrych yn benodol wedyn ar y carafán yna o ddisgyblion oedd wedi trosglwyddo o'r cynradd i'r uwchradd yn ystod y cyfnod clo. ac yn edrych yn benodol ar y carafan hefyd yna o ddisgyblion lle doedden nhw ddim yn defnyddio'r Gymraeg adre ac felly ch'mod Felly, fel rhan o'r gwaith ar hyn ac o ran yn dilyn yr adroddiade wnaethon ni, oeddwn ni isio bwydo mewn a cael sgwrs pellach wedyn gyda rhanddeiliaid amrywiol. Felly, yym, fel rhan wedyn o brosiect sicrhau, wel, be, ch'mod, sydd angen wedyn wrth edrych ar yr argymhellion o'r adroddiad diweddar, o'r adroddiadau blaenorol hefyd, be 'dan ni angen 'i roid mewn lle? Be sydd angen er mwyn cefnogi ysgolion wedyn er mwyn sicrhau bod rhieni a disgyblion y cartrefi di-Gymraeg yn teimlo bod nhw yn cael eu cefnogi. Yym ac felly mi wnaethon ni drefnu gweithdai wedyn gyda rhanddeiliaid gwahanol yn cynnwys yym unigolion o awdurdodau lleol, o ysgolion, yym hefyd cynrychiolwyr o Lywodraeth Cymru a bwydo mewn wedyn fel bod ni'n datblygu adnodd ar y cyd. Yym a dyna be sy'n bwysig, chimod, bod pawb yn cael deud eu barn o ran be sydd ei angen.

Wrth gwrs, mae'r ymchwil yma yn berthnasol iawn wrth ystyried targed Llywodraeth Cymru o filiwn o siaradwyr yn y flwyddyn 2050 felly. Yym, felly, a be mae'r llyfryn yma, llyfryn diweddar yym 'dyn ni wedi cyhoeddi yym yn sicrhau ydy bod ysgolion yn teimlo yn fwy hyderus o bosib yn cefnogi yr teuluoedd yma sydd yn mynd i gyfrannu tuag at y nifer, y miliwn o siaradwyr yma, ond dim jyst sicrhau bod dim maen nhw'n gallu cefnogi nhw, ond bod yr unigolion yma, dim jyst yn defnyddio'r iaith, ond yn teimlo'n hyderus yym ac yn effeithiol ac yn naturiol, chimod, wrth ddefnyddio'r iaith hefyd.